Merħba, grazzi ta' reġajtu naqadtu magħna għal attività oħra Merlin waqt dan il-Festival tal-Ktieb, dal-Festival b'format bla preċedent, minħabba ovvjament dak li għoddej, però qed nagħmlu l-almu tagħna li milli ġara nieħdu li nistgħu u noħolqu attivitajiet li kieku fiżikament fuq stand eh, l-MCC, il-Belt Valletta, mhux bil-fors konna nkun nistgħu eh, norganizzaw. Waħda minnhom hija tal-lejla fej ħankun qed nitkellmu dwar eh, ktib li għadna kif publikajna, ġdid imma mhux ġdid huwa altru mill-ġdid għax huwa kult modern huwa l-manifest tal-killer ta' Karl Schembri u naturalment pers li Karl President qiegħed barra minn Malta kieku kienet tkun iżjed għandu diffiċli komplikata li ikun magħna fil- fil-festival. Dal-ktieb kien ħareġ għall-ewwel darba miċ-Ċopy Books fl-2006, kien reġa' jidhirli, ma jista' jikkonfermalna Karl, kien reġa' ġie anke stampat mill-ġdid, u wara diversi snin out of print, kif jgħidu, erġajna ppubblikajnieh din is-sena f'edizzjoni ġdida. Nista' issa għandna llum biex nitkellmu dwaru, mhux se noqgħod inlabblab jiena, imma aħna fortunati li aċċetta l-istedina Matthew Vella illi jitħaddet, għandu hekk għax hija informali ħafna, ma' Karl dwar il-manifest, dwar il-ktieb u dwar affarijiet oħra. Merħba Karl, merħba Matthew u ħa nħalli f'idejkom.
Grazzi. Ok, eh, grazzi Chris u merba kulħadd insomma, grazzi ta' din l-istedina virtuali. Jien Matthew Vella, ġurnalist ma' Malta Today u qed inkellem il-Kalċ Kembri eh, li huwa ħabib tiegħi u kienu kol eh, ħafna żmien ilu l-editur tiegħi ġurnalist, ġurnalist tajjeb ħafna, wieħed mill-aħjar ġurnalisti li kellna Malta fi żmien meta kien kien jikteb mal-Independent, ħafna qabel naħseb kien minn għalija mal-Media Link, ma bat kien fil- fejn jitlu ġurnal indipendenti kien mal-Independent, u bat mal-Modi Today. Eh, ġurnalist li għallimni ħafna u koll, u li mbagħad għamel ma kienx kuntent biss bil-ħajja ta' ġurnalist eh, f'Malta, naħseb ftit minn dawk l-istejjer inkitbu wkoll eh, jekk min se żbar fil-ktib taħt il-kapa ta' xem sewwa. Dak nitkellmu fuq forsi darb'oħra. Iżda mbagħad kien kien mar jikteb jibgħat l-istejr ukoll minn Gaza sewwa kar kien sa fl-aħħar wara kellek dik l-avventura kont mort il-Palestina mbagħad spiċċajt ukoll dħalt Gaza wara ħafna insomma taħbit dak iż-żmien u llum illum qiegħed ma' min qiegħed palissa Karl fil-rwol umanitarjanu tiegħek. Illum illum ngħix il-Ġordan mal-Norwegian Refugee Council jgħat media advisor għal-reġun. Eh, kif spiegajt int, kien vjaġġ minn Malta għal Palestina, għamilt erba' snin ngħix Gaza, eh, u kont eh, tħalt bħala ġurnalist, un bdejt naħdem bħala media officer ma' Oxfam, organizzazzjoni umanitarja, un bat eventualment ġejt il-Ġordan, għamilt xi żmien il-Libanu, eh, u bħalissa nikkaverja reġjun għal Norwegian Refugee Council dawn l-aħħar ħames snin. Ok.
Mela, e-, ejna dufti tal-ktib. L-għu nizza ktib dil-tielet edizzjoni ta' dal-ktib sawa u cover fantastiku, cover li saċertu punt jagħmillu ġustizzja wkoll, jiġifieri il-kulur bold tiegħu ħamran jien għandi hawnhekk il-cover tat-tieni edition li kienet il-tieni edition tal-Choppy Books, jiġifieri aħjar mill-ewwel cover, l-ewwel cover niftakar li kien il- il-mouse fuq l-iskrin għax ovvjament il-manifestar kien qed nitkellmu fuq żmien fejn konna nużaw il-forums biex nitkellmu u nxandru l-affarijiet, u mbagħad kellek dal-cover fejn għandek il-marka tat-tigra u kollu graffiti li huma aspetti ċentrali għal din l-istorja. Imma llum għandna dal-cover li huwa ferm aħjar li hija ir-raised fist, tintuża f'ħafna kuntesti għajn għadu hekk xellugin ma' kemm il-movimenti autonomi, hija l-power fist ukoll mill-moviment tal-Black Panthers ukoll fl-Amerika, u ntużat ukoll f'sfondi oħrajn. Hekk min se żball ukoll il-moviment tal-mużika Northern Soul ukoll jużaw raised fist simili bħal dan adattat minn minn dan id-diżin. U l-lum qed jintuża ħafna mill-Black Lives Matter. Eh, baqa jevolvi fl-istorja huwa cover eh, ġenjali ta' Pier Portelli, ġifir il-kredit kollu lilu eh, li anka anka poġġa l-qattus f'dak il-pon. Il-qattus li featurija fil-romanz u b'mod sottili poġġi hemm ġifiri. Eh, le, għamil bicċa xol, għamil bicċa xol vera, vera kbira. U grazzi u kol għammer li fil-fat tajmin tider u kol l-arti li t-publika l-ktib, ġifiri il-kraft hija importanti għax anke l-mod kif it-test u l-fonts huma spazjati, ġifieri jagħmlu ktieb meta taqrah tieħu gost taqrah ukoll ġifieri kelli kelli fortuna nerġa' naqra dal-ktieb issa u ovvjament l-esperjenza li taqra meta jkun ktieb magħmul b'mod professjonali wkoll minn minn publisher tagħmel differenza kollha kwalità vera importanti fil-produzzjoni tal-kotba.
Interessanti Matthew li qed issemmi illi eh, għax dik hija parti mill-istorja tal-manifest f'ċertu sens, ġifieri kien meta eh, kelli l-ewwel manuskritt u qed indur bih u kien raħ Mario Zoppardi u kien enni ħafna neditjah u bdilna tajna ħafna minnu.

Minar qatt ma kien ippubblika ktieb qabel ġifieri Savior kien qed jippubblika l-gazzetti eh, u magazines.
Għanna ngħidu li hawnhekk hawn il-logo ta' Choppy Books għan jista' jaraħ ma nafx ikux focus jgħat sewwa. Imma dawk huma innuċċali ta' Julian Manduka. Ta' Julian Manduka, eżattament. Ġifieri. Choppy kien il-laqam ta' Julian Manduka li kien ġurnalist mal-Malta Today, sfortunatament ħallina jekk Minister Zbal fl-2004. Jo, fl-2005. 2005, 2005, ekku. U sena wara, sena wara ħareġ fil-fat dak il-ktib u Xavier għalli għalli da jaħtieġ noħorġu għalli dak tip tal-ostra, insomma, ħan noħorġu. Għatlu tal-ostra, all right, Tajjeb. U vvinta Choppy Books, eh, bomaċ lil Julian Manduka, il-mod kif zammejni. Ekku, u kif qed issemmu intom, fatt irid insemmija u għattu intom qabli puntu il-mertu huwa propju dak iż-żmien kien żmien differenti, kien eh, kienet sfida ma kienx faċli għalih ċert, eh, ġifieri li jippubblika ħana issa tħallna fuq il-list, speċi għamilna edizzjoni ġdida ħaġa li ġa kienet ġifieri verament xapo minn pubblikatura l-ieħor għax Nimmaġina li ma kienx ħaġa faċli dak iż-żmien fl-2006 eh, żminijiet differenti li joħroġ xogħlek, jiġifieri verament. Ekku.
Fil-fatt kif nitkellmu fuq l-2006, nibqa' mbellaħ kważi kważi issa li qed naqerġajt rajt il-manifest għax l-istampa li Karl li int tagħti għal dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu fuq qed nitkellmu fuq ix-xandir, pluralizmu tax-xandir ta' dak iż-żmien. Nitkellmu fuq ir-referenzi li għandek hawnhekk hawn dak tip huwa mimli referenzi ehm, fictional imma ovvjament huma referenzi għal nies ukoll li kienu attivi dak iż-żmien ehm, fil-gazzetti, fit-television, l-attivisti wkoll li huma il-protagonisti ehm, ta' dak tip, il-politiċi, Karl, hawnhekk inti tagħti stampa ta' dik is-sena kważi kważi tal-2006. U nibqa' mbellaħ kif ngħidu għarajt l-2006 tnajdu vera 14 sena ilu, ġifiri, um, it, it looks like a lifetime ago, imma it looks like a lifetime ago għax għandek law niskiret dinja differenti fejn eh, dak iż-żmien il-gazzetti kienu stampati u l-gazzetta stampata kienet tgħodd dak iż-żmien. Dak iż-żmien jekk tikteb opinjin jew tikteb ittra fil-gazzetta jew jew iċċempel ir-radju u tagħti l-opinjoni tiegħek kienet xi ħaġa li jisa kienet tagħmel effett sewwa, jiġifieri illum differenti, illum inti tidħol fuq il-Facebook account tiegħek u tagħmel it-trit. Jiġifieri din hija tema wkoll meta nitkellmu kemm fuq il-programmi li kien hemm dak iż-żmien, ir-riklami li inti ssemmi, ir-rwol tal-Radju taċ-Ċittadin sewwa, ir-rwol tal-Internet Forum, il-killer jitkellem minn Internet Forum li hija xi ħaġa li llum ma ssirx, imma dak iż-żmien kien hemm Internet Fora, jiġifieri u qed nitkellmu fuq żmien fejn naħseb il-blogs lanqas kienu qabdu bil-mod li qabdu, jiġifieri meta ngħidu blogs qed ngħidu websites żgħar individwali tan-nies li jiktbu l-opinjoni tagħhom. Jiġifieri inti qed tikteb eżatt fuq dak iż-żmien kważi kważi the cusp ta' meta nbidlu l-affarijiet. Fil-fatt, ikolli ngħid li naħseb da żmien forsi kien jeżisti l-high five, qed nitkellmu sentejn qabel ma l-Facebook beda jintuża bil-mod il-mod. U laqqas beda jintuża bil-mod kif nafuh illum eh, fil-politika, ġifieri mhux kif beda jużah kif bdew jużaw il-kampanja ta' Obama, il-Labour f'Malta fl-2013. Ġifieri dan qed nitkellmu fuq żmien l-2006 kważi kważi. Eh, hemm stampa ta' żmien totalment differenti, ma fl-aħħar, eżatt fl-aħħar ta' meta nbidel. Jekk nitkellmu, għajn nitkellmu pereżempju fuq jinna fix-xandir. X'tista' tgħidilna l-inqas forsi minn dak li tiftakar int meta ktibtu dal-ktieb? X'kienu ġrajjiet ta' dak iż-żmien li nebbħu ħafna mill-episodji differenti li hemm fil-manifest? Ah, jien li għamilt hawnhekk illi qaqqat il-pluralizmu fix-xandir li kellna fid-disajnijiet mal-miġja tal-internet f'Malta, ġifiri waqqatkom f'daqqa, isom ġraw f'daqqa. U l-mistoqsija ċentrali tiegħi dak inar eh, kienet kif sa jġipruħu ċittadin, dak iż-żmien kien hemm eh, il-programm ta' John Bundy, ċittadin, u nies iċemplu, hello jien ċittadin, niftakar il-Live FM, kien kellek Oliver Friġġiri, kellu programm seminari fuq il-Live FM, ehm, nar terba bil-lej, kont nisimaw, kont anka nċempillu kultant. Daw kienu momenti fej, fej kellek, kellek ċerta ottimizmu, kellek ċerta ftuħ li għaskonna nafu kif sa, kif sa nġibu ruħna fihom. Issa aħna ma konniex taħt l-Unjoni Sovjetika jew naf iċ-Ċekoslovakkja, imma imma f'daqqa waħda kellek flok Minn xandir Malta sibtijiet flimkien u l-helikopter iduru da. F'daqqa waħda eh, John Bandi u da kważi freak show hemmhekk taf kif u kulħadd iċempel u min joffendi ħbommu minn ġifieri f'daqqa jien ġitni din mistoqsija, ġifieri iċ-ċittadin kif se jġib ruħu f'daqqa waħda, ftaħtlu l-mikrofon u x'ħajqbad jagħmel. U hemmhekk bdejt bdejt naħseb dan il- il-karattru ta' Mario Brinkat. Mario Brinkat li huwa il-pastizz biex ngħidulu hekk, dan li mhux artikolat, mhux mhux edukat ħafna, huwa watchman sempliċi, però għandu għandu opinjonijiet, jismu opinjonijiet li joġbuh u li jixtieq li kienu tiegħu, jixtieq li qalhom hu, li hija xi ħaġa li naħseb ngħaddu minna kollha kemm aħna anke ma ġieli taqra ktib tajjeb u tgħid il-losta da xtaq tiftu jien, jew jien naf, da eżatt joħroġ dak li qed naħseb jien. U allura, ġifiri inti għandek din il-karattru li qed jirribella b'mod tiegħu, b'mod pjuttost medjokri, jekk trid. Imma qed jipplaġġarizza eh, dak li qed jgħid dan il-killer anonimu ma nafux minnu li ma rridx, I don't want to give it away too much għal minn għadu ma qraħx, ma huwa pjuttost ħafna qrib ta' dan il-Watchman iktar mill-li kien jemmen. Eh, u jibda jiplaġġarizza dan il-klim tal-killer li huwa pjuttost sedizzjuż, rivoluzzjonarju, dan irid eh, ħarrab l-annimali taċ-ċirklu, irid eh, li ntajru l-parlament għax mimli korrotti, il-pulizija korrotta, il-faxxista, il-kapitalizmu li jaqret l-umanità. U da, da, da Mario Brinkat jgħid, mm, mm, dawn naqbel magħhom dawn l-affarijiet jien, speċi might as well isni għattom jien. U kienet jagħmel copy u paste f'dawn il-forums fuq l-internet. sal-punt li l-pulizija tibda tissuspetta li huwa il-killer innifsu ġifiri. Ġifiri, kont qed naħseb f'din il-ftuħ bil-pluralizmu mbagħad kellek il-midja tal-internet fej. Again, dak iż-żmien eh, l-lum saret jidir li hemm xi website li jisa mużew tal-internet fej kellek pereżempju l-GeoCities. Il-GeoCities kienu websites b'xej Jien kelli waħda li tista' tista' tikteb li trid fuqha. Dak iż-żmien kont il-junior college u kont qed nikteb fuq mod anonimu, ġifieri l-idea tal-killer kontex ta' ċertu mod melow ħafna, ġifiri meċċej, meċċej ta' barra minn hawn, ma kienet xi ħaġa li stajt tagħmel illi tkun tkun anonimu, l-internet kien għadu again bħal pluralizmu, bħal bidu tal-pluralizmu, kien periodu ottimista ħafna, ma mhux bħallu monopolizzat mill-Google, kważi kull website, kull, kull, kull gazzetta għandha l-istess sistema. Dak iż-żmien kien inti kellek tkun kważi hacker biex biex tibni li trid inti, imma kellek kellek tools li tista' toħodhom minn hawn minn hemm u tibni xi ħaġa. U kien hemm kien perjodu interessanti ferm, għax ma kienx definit, ma kienx ovvju l-fej miexi, u kien kien għatem dik l-ottimizmu li jista jista jkun ħafni zjed ehm, interessanti mill-li l-lum, mill-li naħseb li l-lum, l-lum huwa dominat minn forzi oskuri ħafna bħal Russja, bħal Saudi, bħal li għadin jiddeterminaw anka outcomes politiċi f'pajjiżi oħra. Anyway, ġifiri dik kienet il-more or less il-kellek umbat f'Malta, eh, affarijiet speċifiċi ħafna, kellek il- għal min jiftakar il-program tista' tkun int li kien. Għatem referenza ċara liħ. Eh, kien eh, eh, referenza ovvja minn għal. Xismu fil tib fakkarni, tista' tir. Tista' tir int, tista' tir int. U e, e, kellek il-da fuq xandir pubbliku ġifiri. Kienet ċaġa ġdida ħafna dak iż-żmien, dak li konna naraw ġifiri apparti tista' tkun inċkien ġifieri bħala programm, imma anke għax kien dak jisu jisu mit-television Taljan jew anke Amerikan li naraw in-nies jiġu jitkellmu fuq id-batija tagħhom, eċetera, eċetera, ma ikollhom dar rigal kbir eh, fl-aħħar tal-programm. Kien ħaġa ġdida dak iż-żmien. Totalment, ġifiri, inti inti kellek il-konfessjonal eh, fuq il-television, li inti tiftaħ qalbek, li iktar mandek ħajtek imnejka, iktar ħataqla rigali, ġifiri, iktar, iktar ma għandek addictions, iktar minn tilużer, iktar ma għandek, ma nafx, iktar ma telquk nisa, iktar ma. Kulħadd, ġifi iktar ma titfa' fl-ingredjenti, iktar ħajkollok hampers u ħajġi xi ħadd jiżbollok il-ħajt u ħajġi bajjadlek u ħajtik toaster u mbagħad tieħu tieħu u kien u kien sfaċċatament ġifieri da kummerċjaliżmu sfaċċat f'wiċċek, ġifieri ħatmur Dubai mal-aġenzija tal-vjaġġi tal-preżentatriċi, da kollu fuq it-TVM. Li eh, eh, ġifieri imma nix maċ għandi l-lussu li nara da TV jem da skem kont nara dak iż-żmien, imma imma il-medjokrità dan l-istess fl-aħħar mill-aħħar.
Qed tissemmu wkoll żewġ affarijiet fejn għandek dak il-pluralizmu li qabel l-onis fil-gazzetti dak iż-żmien kellek ħafna gatekeepers, jien sejħulhom hekk, jew gwardjani li kienu ġifieri mhm. gwardjani ta' kollox tal-moralità tal-good taste, per eżempju, ta' kif taħseb Ehm, illum differenti l-lum għandek il-Facebook ġifiri, u l-lum għandek ehm, naturalment ġifiri dik il-demokrazija ta' teknoloġi għandek għen jitom dik kien Harry Bissja jaqbad jammillek live stream fuq l-esperienza ħazina li ġrat l-lum u din raġuni għallura xiex il-sistema hija mnejka u kollu sir ħażin u eċetera għanna nankeċċu l-dak minn Malta bla bla bla ġifiri. Mm. U spiċċajna b'mod ironiku ġifiri għal kemm għandi dal-pluralizmu fuq steroids, insomma, li għanna palissa, so to speak, ma dak huwa social media, għanna bat il-gazzetti li spiċċaw issa, il-gazzetti jirrapportaw dawn l-affarijiet, ġifiri, mm. qabel kien bil-maqlub, qabel inti kont tistenna l-gazzetta tajdlek ġġara l-bira, l-lum għandek il-gazzetti għedin jirrapportaw dak li n-nis għedin jajdu fuq il-Facebook. Ġifiri, again, l-istampa l-manifestijati ta' dak iż-żmien tibda tinduna kemm inbidlet radikalment f'dawn l-aħħar 15-il sena, u rajt rajthom għaddejjin insumu xejn, imma il-bidla hija radikali.
Jien nara wkoll bidla importanti ħafna fil-klassi eh, politika u fl-amministrazzjoni. Ġifieri dak inkiteb taħt il- ir-renju u l-legacy ta' Fenech Adami li tad-demokrazija Kristjana, l-Ewropa tal-Kristjaneżmu li daħħalna fiha, naħseb tista' tepitomatizza tepitomizza taħt il-figura ta' Tonio Borg, da il-politiku klerikali iktar papa mill-papa, li jumbat ma kellu lebda problema jibat lura aeroplan mimli Eritreani lura għal-mewt, illi zam il-closed centers ta' detenzjoni fejn nis kienu għet jitalqu out of depression.
Ma rridx nwaqfek imma imma nixtieq nagħmel referenza għalli għamil ktib ħalli dejjem naqdu ftit dak li qed tajt ukoll ma nfert li semmex. Again, ħanerġgħu niġu din l-istampa tal-2006. Kien żmien konservattiv ħafna u għall-fatt li l-gazzetti kienu wkoll kienu sa ċertu punt closed shop u kellek ħafna ukoll nies antiki, jiġifieri there was a creaky establishment fil-gazzetti, min jagħmel xi reċensjoni, So mm. għamil ikun l-għarif fuq il-radio jew fil-gazzetti. Imma inti wkoll tagħmel tagħti l-istampa tajba meta tintroduċi klassi politika hawnhekk li naturalment tirreferi wkoll għal leaders li kien hemm dak iż-żmien. Mela il-Prim Ministru hawnhekk jismu Dr. Dr. Duarte Fenek Damati, li ovvjament nitkellmu fuq Edi Fenek Adami. L-arċisqof huwa Giuseppe Fenech da Mati li fil-ktieb ikun hu l-Prim Ministru. U għandek ukoll isem fantastiku għall-Kap tal-Oppożizzjoni Wilfried, Dr. Wilfried Zarb, jiġifieri Alfred Sant, Tony Zarb, Wilfried Zarb, jiġifieri eċċellenti. Imma u għandek ukoll għal min jaqra dal-ktieb jiġifieri jintaqa' ma' dawn il-referenzi bħal diskors ta' Dr. Wilfrid Zarb li laqda x-xjuħ pensjonanti u morda Laburisti. Jiġifieri tagħti tagħti tagħmel satira wkoll minn dal minn daż-żmien fejn kien hemm l-ewwel iżda konservatiżmu fil-klassi politika, inti semmejt il-Tonio Borg. kien żmien totalment differenti. Milux jien ktibt fuq l-opposition mal f'Malta li hemm min-naħa tal-lemin, reliġiż, eh, gruppi reliġjużi kontra l-att tal-ugwaljanza. Imma interessanti ħafna li jien naħseb li dak iż-żmien, dak iż-żmien ħafna minn dawn il- ħafna minn dawn l-NGOs żgħar reliġjużi konservattivi xi ftit minnhom tal-lemin estrem, kollha donnhom kienu moħbija dak iż-żmien minn dil minn dil kienu kollha jisom taħt il-gverta sa ċertu punt ta' Tonio Borg fi żmien meta kien prova jagħmel l-entrenchment konstituzzjonali tal-abort. Jien dak iż-żmien, jien kelli 26 sena, jien kon naħseb li li din kienet xi ħaġa ikbar minn kulħadd, li din kienet se tiġri. li din kien hemm forza qawwija konservattiva, ma kienx hemm ma kien hemm l-ebda għażla għax Malta hekk kienet. Ovvjament ġraw ħafna affarijiet since then, ġifieri kien hemm referendum tad-divorzju, ehm, l-oppożizzjoni konservattiva so to speak għajjiet, it ran out of steam, mbagħad kien hemm naturalment kellek gvern li kellu aġenda totalment differenti u llum qegħdin fejn qegħdin. Imma dak kien iż-żmien, ġifieri li fuqu int qed titkellem dwaru fil-manifest tal-killer, ġifieri kien hemm din l-impressjoni li sa ċertu punt anke meta semmi kwistjoni ta' ċensura, kien hemm ċerta soffokazzjoni mbagħad ġifieri tal ta' ideat differenti u radikali. Eh, totalment, jien niftakar, kien hemm ma ninsewx kien hemm anka il-korp tal-pulizija kien twaqqa' nejk waħda ejwan mill-kummissarju dak iż-żmien George Grek bil-affair li kellu mal-Pollakka. Kellek l-imħalfin, prim imħallef u imħallef li nqabdu jixxaħmu mill-imnieħru. Eh, Jiġifieri kellek il-vesti konservattiva ehm, serja, kif naqbel, sobrija fil-image ta' Fenek Adami, ehm, imma minn taħt kellek kellek dan da kollu għaddej ġifiri li kienet joħroġ b'mod splussiv mbagħad sewa. Fl-istess żmien illi aħna deħlin fl-Ewropa, konna, ok, tħanna diġà fil-2006, ma kien kien il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien meta, meta Lawrence Gonzi kien Social Policy Minister kienu qegħdin jopponu li jkollna pereżempju l-ugwalità l-ugwaljanza fil-orjentament sesswali eh, fil-liġijiet. Kienu qegħdin jopponu lill-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea ma ġifieri ma aċċettax baqgħu sakemm kellu jaċċetta Lawrence Gonzi niftakar niftakar il-spokesman tiegħu, ġifieri bħala ġurnalist kont nistaqsihom intom x'għandkom kontra kontra di għaliex għaliex intom kontra di. Li għandna għandna l-liġijiet tagħna biżejjed biex biex ikopru għal kollox, ġifieri. Eżo, eh, ġifieri dak dak il-kontest li fih għandek il-pluralizmu li ġi ħafna qabel, għandek il-taħwida manja tal-programmi fuq il- l-istazzjon pubbliku, l-radijiet, l-internet, Li għax inti qabel saqsejtni kien dak iż-żmien u qisu kif inbidel illum. Li nara u li l-korruzzjoni, nepotizmu, medjokrità, jekk xej pulizija u għannejk iktar mill-li ħriġtom għannejk jien, għax dawa l-inqas waqgħu għaċ-ċajt għax ma setgħux jaqbdu tigra. Aħna issa rajna kummissarju tal-pulizija jieħu fenkata waqt li għadin jizvujtawlu bank u ma għaddejjin għaddejjin daw l-allegazzjoniet serjissimi li laqas konna naħolmu bihom dak iż-żmien biex nkunu għedna kollox. Kellek firri l-assassinju ta' Defni Karwana Galizja da kollu sar taħt taħt l-amminist. Il-qabża li nara li minn dak il-konservatizmu taħt li, li jaħbi ċertu korruzzjoni anka morali, mhm. morna għal amoralizmu taħt il-reġim ta' Joseph Muscat, amoralizmu totali fej, fej laqas biss tindenja ruħek eh, ikollok xaħat tipo Peter Serafin Onglot li kien il-filosfu li prova jagħti daqsxejn ta' razzjonalità politika policy ehm, għal dak li qed jiġri anka fej kważi diffiċli tfihem. Fil-fej għandek għandek klassi ta' politiċi għadhom żar ħafna b'ambizzjonijiet ta' barra minn hawn li li jiftħu lek kontijiet il-Panama l tal-elezzjoni u minnet naraw anka anka ġifieri jikkumplottaw bl-iktar mod assassin ehm, fl-istorja tagħna. Eh, il-korruzzjoni għadha hemm, il-medjokrità għadha hemm, il-nepotizmu, il-servilizmu ehm, eh, baqgħu hemm u dik dik hija naħseb il- Jek jek tmur li l-in mid-dettalji li konta tissemmi ta' kif kien jopera l-internet, kif kien xandir u kif hekk, naħseb il-milje tal- tal-istorja f'dan ir-romanz tibqa' hemm dik dik li hija medjokrità totali fuħut mill-istituzzjonijiet tagħna u anke x'nistennew minnhom li li li mix-xandir pubbliku, per eżempju, ħadd madu madu kważi kważi jistenna li konna li dan huwa huwa intiż biex biex isaħħaħ id-demokrazija, per eżempju. Kellna dak iż-żmien u twaqqaf dal-aħħar fil-fatt eh, xarabank kien isek tista' tgħid il-prekursur tal-internet fej fej inti semmejt il-Facebook u s-social media ġifieri xarabank kull Tom Dick and Harry seta' jmur fuq xarabank u jħossu xi ħaġa x'qal jiena hekk u jiena hekk u jien favur it-tatuż u jien favur in-nisa suwed u jien ma nħobbx in-nisa suwed. Speċi, u hekk għamilt għamilt il-ġimgħa, mort nhar ta' ġimgħa u għamilt għamilt daqsxejn ta' ħoss. Issa tista' tagħmilha kull sekonda fuq eh, Twitter, fuq Facebook, fuq eh, ehm, u tispiċċa xi xi Loving Malta mbagħad tagħmel headline eh, dak qal dak qal hekk u liħor qal hekk u wieħed favur il-pastizzi u liħor iħobb il-qastatat. Di saret, saret il-trivializzazzjoni tad diskors ehm, ehm, li hija hija naħseb il-paradoss tad-demokrazija li meta inti għandek għandek ftuħ Fejn tista' tgħid li trid, imma għandek irrelevanza iktar minn qatt qabel, ġifieri inti qabel kien kollok itra lill-editur u kien wieġbek xi ħadd u joqgħod jibgħat dik l-itra u tistenna tistenna jekk l-editur xajru żajju lex tista' qatt ma tiġi ppubblikata. U kienet anka l-esperjenza, finally kienet anka l-esperjenza tal-ktib innifsu li kien ċensurat mir-radju tal-Università. Tinsaqsik fuq dik, x'inhi l-istorja tal-ktib ta' ċensura u mbagħad rridu wkoll ehm, għax il-ktieb ukoll isemmi il-ktieb ukoll isemmi l-esperjenzi Maltin ta' ċensura ta' dak iż-żmien, ġifieri inti tagħmel referenza wkoll għall episodju famuż ta' Daċċi Sofa Malfi, mod differenti, meta tintroduċi tuttologu, ngħidlu jiena, il-speċi ta' ehm, Dr. Pellet Waloide li qiegħed li qiegħed fuq ir-radju li qed jagħmel programm minn flok eh, minn flok Ivan. Għaddin naf li żewġ affarijiet. L-ewwel kurjuż nkun naf fuq min immodellajt dak il eh, dar-raġel l-intellettual u ġola għazit li nafti tħil ta' xkienet dik l-istorit fid dal karattru. Kif ukoll għax mbagħad għandek hemm passaġġ interessanti ħafna insomma fuq meta tiġi meta naslu dak il-kapitlu. Kif ukoll ukoll l-istorja, ejn nibdew bl-istorja taċ-ċensura tal-ktieb, x'kien ġara dakinhar?
Dakka kien kien ħareġ il-ktieb fl-aħħar ħarġu ħareġ taħt Choppy Books u kien kien hemm programm fuq ir-radju, radju tal-Università, fej Ray Kalleja l-attur kien jaqra romanzi xogħlijiet li għażelu. Kellu kellu serje fej kien kien jisserjalizza eh, romanzi. U, u um, Father Joe Borch li kien imexxi il-radju kien kien waqfu eh, għallu li dan jikser il-proċedimenti l-liġijiet tal-xandir eh, minħabba il- Il-lingwaġġ, il-lingwaġġ eh, li hu. U eħe, dik kienet l-ironija li kien fuq ir-radio tal-Università, l-istess Università li eventualment ċensurat il-Marka Milleri u l-Alex Vellaġera, il-tempju tal-ħsieb eh, kellu jidħol biex biex jagħmel dawn l-affarijiet. U kien ukoll kien kien eh, attivament eh, Miżmum milli jkun fil-libreriji pubbliċi għal xi żmien, għal snin. Il-Dr. Kassar Lowell kien kont ibbażajtu kważi kollu il-karattru fuq Paul Schwireb li kien il-jagħmel ir-rivisti fuq it-Times Paul Xwireb li kien fil-tmeninijiet dik kien ħaġa li għalli Mario Zoppardi kien kiteb eh, din il-paper dwar Dunkarm u s-sesswalità ambivalenti tiegħu lej Ġannina Pizani, il-qaddejja li kienet tgħix miegħu. Eh, fuq jidil il-ġurnal kien jismu analizi. U kont sibtu da, u interessanti li meta kont taħt il-kappa ta' xemx, Paul Xureb kien kiteb rivista fit-Times fej kien qal li eh, waħda mill-istejjer tiegħi kienet vera insidjużi għaliex qiegħda titfa' del fuq eh, Dun George Preka fil-karattru ta' Dun Joaquin Psajla fil-ktib tiegħi li kien li kien eh, qed jabbuża tifel u da. U kien kien fit-triq għal kanonizzazzjoni. Sewa, u Paul Xwiref kien għal dinja idea odjuża li fi żmien meta għandna għandna l-ewwel qaddis li sa jsir qaddis kanx kemm biħroġ bi storja li qed jimplika kważi kważi jimmaċ li dan huwa kar, imma Nista naqra għax għandi hawnhekk minn tal il-minima naħseb kienu publikaw il-

Eh, u għalek kumbat kont, jien, insomma, kont għadni maċ kem kalli xie 22, u kont weġibtu battitra l-editur għat eh, grazzi l-Pol Xwireb ta' reċensjoni, għax il-reċensjoni kienet pjuttost da' għabilni ma' Irvine Welsh li kien komplement u ħaseb li qed jgħid li eh, għax nuża użajt klim klim ħażin u għaxxen u da. Imma qed fani illi illi qed jattribwixxi lili li qed iżni nħammeġ ir-reputazzjoni ta' kemm Dun Karm u Dun Ġorġ meta kien Paul Xuereb innifsu li xi 20 sena ilu eh, kitbilna din il-paper balla ehm, assunzjonijiet, assumptions dwar is-sesswalità ta' Dun Karm lejn il-qaddejja tiegħu. Eh, ġifieri, mbagħad ikkwota ġifieri fil-ktieb ehm, hemm dak il-kapitlu fil-manifest tal-killer Il-kruċjata tas-sewwa fejn Doktor Cassar l-ewwel jieħu over il-programm li kien rivoluzzjonarju ta' Ivan Azzopardi eh, fej jagħmel programm Eh, dwar dwar il-sessualità ta' Dunkarm u l- eh, x'kien iħoss lej il-qaddejja tiegħu Ġannina Pizan. Li huwa bbażat ħafna fuq l-artiklu oriġinali ta' Paul Xwireb.

insomma, ġejna l-inqas dak l-istat ta' normalità fejn tidħol ehm, fejn tidħol l-arti, l-kitba u kważi kważi meta taqra reċensjoni bħal din tibda tara strambanzi, ma nafx jekk ix kwejnt jew isa tinsema x'antikwata ma hija xaġa forsi li ma tantx tara da żminijiet anzi ġifieri. Ehm, illum miftuħin għal ħafna żjed idejat, ġifieri anke qabel konna nitkellmu fuq il-konservattiżmu llum għandna kważi kważi għandna dibattitu nazzjonali mhux daqshekk imma fuq l-abort u drittijiet sesswali u reproduction rights tan-nisa jiġri li hija again, again, kważi kważi meta nibda nara xi jiġri llum u l-istampa li tina ta' dak iż-żmien ngħid X'qabża kbira kien hemm. Naqbel miegħek, eh, qabża kbira fil-liġijiet, qabża kbira fil-platforms li għandna mhm. eh, li naħseb li ġara li dawn ġraw b'mod tant tant malajr, minajr, minajr eh, binja, minajr il-pedamenti għalihom, inkluż il-gay rights u l-tneħħija ta' ċensura u da, illi ovvjament naqbel magħhom, naqbel ma' kollox, però eh, l-oppożizzjoni għalihom u l-konservatizmu xortu xorta għadu hemm. Ġifieri meta tara tara kif kif jirreaġixxu n-nies, tip ta' insulti li jintużaw anka li huma omofobiċi mod mainstream, tinduna li biex nkun għadna kollox miex differenti laqqas mill-esperienza per eżempju tal-Amerika fej għandek liġijiet eh, fej jgħatu l-ugwaljanza anka l-razzez, l-suwet u bajot, imma għandek umbat razzizmu eh, sfrenat mill-pulizija sal-politiċi sal-president li fl-axħar ħajt qaċċat, ġifiri. Eh, liġijiet jistaw jitpoġġew jingħaddew jiġu eżegwiti imma imma il-mixja ta' fil-ħsieb tan-nies dejjem hija hija dejjem eh, tuħu ħafna iżjed żmien. Ekku.
Naħseb ukoll nistgħu napplikaw din għal dik il-bidla naħseb li li rajna f'organizzazzjoni pal graffiti u graffiti qed insemmihom hawnhekk għax ovvjament fil-ktieb għandna l-aqda tal-anarkiċi insomma li kienu li huma ċentrali ħafna l-istorja tal-killer. Naturalment il-mod kif inti tikkarettarizzhom, jiġifieri hemm sa ċertu punt jisa ftit grotteska jew l-inqas jiġifieri qed nitkellmu fuq tropes familjari ta' marxizmu, ċertu anarkizmu. Jekk ngħidu jekk ngħidu li din kienet immodellata pereżempju għax hija evidenti fuq il-graffiti ta' dak iż-żmien. Illum naraw graffiti Ġifieri, eh, u qed insaqsik fuq din għax naf li kont ehm, eh, tajt il-contribution tiegħek ukoll fid-dokumentarju li kienu għamlu il-graffiti stess. Illum tara ehm, din l-organizzazzjoni hija differenti, hija anzi organizzazzjoni popolari, ġifieri fl-azzjonijiet tagħha, ehm, issue oriented, fdata fuq issue sal-ippjanar, viċina ħafna ta' laqdiet tar-residenti, li ma kienx teżisti dak iż-żmien. Again, jiġifieri dan l-establishment konservattiv, issa mhux qed nirreferi biss, mhux qed ngħid għall-politika, mhux qed nirreferi għal Duarte Fenech D'Amati, l-Arċisqof u l-Oppożizzjoni. Jiġifieri kien hemm frame of mind suspettuża kontra min ikun radikali, kontra min kien ikollu, jien insejħilha dik il-korla ġustifikata li llum anzi saret saret ġieħ kemm hemm jekk ma tkunx irrabjat bl-affarijiet li li jiġru f'Malta u inti semmejt ħafna minnhom u mbagħad hemm l-affarijiet oħrajn li jiġru fuq eh, fuq l-ambjent, eh, l-ippjanar, il-medjokrità, eċetera, eċetera. Dak iż-żmien kienu kun hemm ma nafx jekk kienx frott tal-good times għax naħseb dejjem ikun hemm jisu dik ir-rieda li n-nies ma jkunux iridu jgħidu nfottu l-festi eh, biex noqogħdu nirrabjaw fuq xi nejka. Imma illum inbidlet il-folja, jiġifieri ehm, l-anarkiċi ta' dak iż-żmien illum saru n-nies rispettati ħafna, anzi jiġifieri ehm, ħarġu policy paper nismgħu minnhom, jiġu mistiedna għal konsultazzjonijiet fuq fuq liġiet tal-minimum wage, fuq liġiet tal-ippjanar, tal-planning authority stess. Ehm, Jieħdu l-gvern il-qorti, qed jiftħu każijiet il-qorti, dawn huma azzjonijiet li laqas konna noħolmu bihom dak iż-żmien. Però huwa kollu ta' kredit lil graffiti li huma l-one consistent factor ehm, bidlu, bidlu l-azzjonijiet tagħhom, però ma bidlux il-pożizzjonijiet u ma bidlux il-konsistenza u l-integrità tagħhom. Dak iż-żmien niftakar kienu kienu jissejħu erba' tiqtates, kienu taf inti anka l-azzjonijiet tagħhom kienu jippruvaw għaw maċċajt Illum ħadd ma jwaqqa' ċajt il-graffiti, jekk xej huma din iwaqqgħu ċajt lill-istituzzjonijiet huma qed joħorġu kemm huwa legali l-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi li kull triq li qed jagħmel qed jagħmilha bla permess. Daw affarijiet li il-graffiti qegħdin jesponu din il-korruzzjoni u thank God li għadhom għadhom magħna u qegħdin kibru fis-seviness tagħhom li llum mhux biss dak iż-żmien kien ikollok xi xi Michael Brigulio, James Debono jintrabtu bil-ktajjen jew l-Hilton. Illum illum qegħdin jieħdu l-gvern il-qorti. Eh, ġifieri talmu huma wkoll kif kif għandhom Sinjuri, jina għandi il-problema li jtnu għost li t-insegwikom għat nisma u nista noqot sija toħra nisma, ma konxu koll li il-ħina d-dej u anka minnaħat tal-festival naħseb irridu bil-mod il-mod nibdew nagħlqu. All right.
Mela ħana mlu hekk, malajr malajr, l-aħħar żewġ mistoqsijiet u forsi jista' jirrispondihom nafdaqqa. Malajr malajr, it-twist fl-aħħar Mario Brinkat il-Gwardjan Emanċipat. Għaliex? mingħajr ma ngħidu ħafna mingħajr ma ngħidu eh, ħafna dwar. Għaliex kien hemm dik il-twist fil-karattru u titkellem ħafna fuq in-narratur. Dik u number two sar minna t-tigra. Eh, Mario Brinkat naħseb li kiber eh, u matura il-moment li il-pulizija reknuħ u speċi ta' għalulu badnik U dan realizza li daw huma iktar idjoti milli kien jaħseb għaliex qegħdin waħlu fih u jaf f'minu il-killer anonimu mbagħad jirrealizza minu u jgħid mhux se ngħinhom, mhux se ngħinhom biex jaqdu l-killer. U hemmhekk kellu l-mument ta' emanċipazzjoni iktar minn qatt qabel fej ħa azzjoni li hija kollha oriġinarjament tiegħu. Ġifieri da l-ewwel darba għamel xi ħaġa li ma kkupjax il xi ħadd ieħor, ma kkupjax il-kliem ta' ħadd ieħor, u meta l-kummissarju jgħidlu għaliex għaliex qed tagħmel hekk inti, għaliex għaliex tittaqleb kollox ta' taħt fuq. U jgħidlu għax nitnejjek. Ġifi, mhux ħajatik raġuni, jekk int korrott, ma tiġix issaqsi lili għaliex irid nagħmel hekk, jekk xejn saqsi lilek, ta' fi għaliex inti korrott, mhux issaqsi lili. Ġifi dik morales l-ispjegazzjoni It-tigra ma nafux sar minna, it-tigra terrorizzat pajjiż, rawa għawdex, ġifiri taf qasmet il-fliegu, ma nafux ux fake news jew vera rawa. Wilfred Zarb uża biex biex juri kemm kien gvern inkompetenti ta' dak iż-żmien, però tant inkompetenti li llum 15-il sena wara għadna ma nafux sar minna u għada tiġri ma' saqaj.
Grazzi, Grazzi. Grazzi ħafna lilkom, grazzi lil Matthew tal-intervista u l-konverzazzjoni u grazzi ovvjament lil Karl. Ħadet qed ikun gost ħafna nisma' il-back story, reminiscenzi tal-affarijiet ta' appuntu żmien li għadda, żmien ma qisu qisu l-bieraħ, naħseb għan-nies ta' tagħna. Biex nagħlaq ovvjament infakkar lil kulħadd li issa għada s-Sibt u l-Ħadd fadal jumejn oħra ta' attivitajiet tal-festival. kemm tagħna Merlin ovvjament u anke attività oħrajn ta' eżibituri oħra tal-Kunsill stess kollha online. Il-ktieb, jekk nista' nagħmel naqra reklam finali, il-ktieb Il-Manifest tal-Killer, issibuh ovvjament dis-sena m'hemmx stands, ma tistgħux tiġu tqallbu fl-istands sfortunatament. Ippruvajna noħolqu kollox online, ġifieri xorta tistgħu tidħlu fis-sit merlinpublishers.com min iridu isibu naturalment hemmhekk, fil-Kunjett tal-Kotba, eċċetera, eċċetera. Mill-ġdid nirringrazzja lil Karl, grazzi lil Matthew talli kontu magħna hawnhekk illejla u grazzi talli segwejtuna l-lejl it-tajjeb. Grazzi.